U wasal il-ħin għall-esperiment. X'ħa nagħmlu? Bgħaddna l-iżgħar kamra li għandna fl-uffiċċju tagħna, toqba, bażikament, u ħa nkunu qed intellqu t-tliet kontendenti li huma l-air conditioner, il-heater li jkollu l-assistenza ta' fan, ikun tal-elettriku, u l-heater tal-gass li jaħilfu bih, eh, tal-heater tal-gass. Jaħilfu, anke jien. Naħlef bih. Taħlef bih. Li ħa nagħmlu, ħa nagħlqu l-bieb ta' din il-kamra, ħa nżommu l-ewwel l-initial temperature ħa tkun l-istess bejn wieħed u ieħor u ħa naraw kemm ħa jdumu biex jilħu t-tletin grad Celsius. U ekku sinjuri għanna unek l-ewwel kandidat l-air conditioner illi minn l-għom ftit jor ekku qed naraw eh, it-tafisa tal-buttuna u jitlaq il-ħin issa. Qed jibda isaħħan il-kamra u t-temperatura tidher li tiela, iva tiela sinjuri. Qed nistennew illi jintlaħqu 30 grad Celsius. U ekku 4 minuti u 19 il-sekonda dak huwa l-air conditioner. L-air conditioner mar mhux ħażin tista' tgħid. Bejn wieħed u ieħor air conditioner, mill-ftit riċerka li għamilna aħna, jaħli one kilowatt biex isaħħan tunnellata ta' arja. Jew isaħħanha jew ikassaha sewwa għax nafu li kapaċi jagħmel it-tnejn li huma. Mmorru għall-kontestant li jmiss? Fidi. F'idejk. U sinjuri għandna t-tieni kontestant li huwa il-heater tal-elettriku illi huwa assistit minn fan illi jobżoq l-arja sħuna mal-kamra żgħira kollha.

U il-ħin dak hu, sinjuri, sitt minuti u 43 sekonda jiġi sissa fit-tieni pożizzjoni wara l-arja ikkundizzjunata. Fil-verità mar mhux ħażin. Issa, heater bħal dak jaħli 1500 watt fi tnax-il siegħa li hija kalkulazzjoni ta' ġurnata li qed intuh aħna. Però irridu nżommu fil-konsiderazzjoni tagħna li l-kamra hija kamra żgħira ħafna. Jiġifieri kieku titfa' f'kamra ikbar ibati ftit. Ibati jekk ma jintilifx kważi, qed tifhem? Ħafna drabi tip ta' heater bħal dak fejn użawh? Jew nitfgħuh fejn saqajna, qed tifhem, biex inti tisħon fl-immedjat. Imma marmux ħażin. Però biex inkunu għadniha wkoll, jiġifieri jekk xi ħadd qiegħed f'uffiċċju, naħseb dan huwa l-aqwa mod kif tista' ssaħħan, jiġifieri għax għandek heater eżatt miegħek U daqshekk. U taf x'inhi, ħafna drabi fl-uffiċċju jkun hemm min irid il-kessa u min irid is-sħana. Allura din ssolvi kollox. Dak huwa soluzzjoni mhux ħażin. Ħa mmorru għal li jmiss. Ġejbu f'idejja dan. U hekk hu jitlaq it-tielet kontestant li għandna l-famuż heater tal-gass kif nafuh aħna l-Maltin. Hawnhekk telaq wara li rnexxielna nqabbdu l-isparker insomma b'xi mod jitlaq u nistennew illi bil-mod il-mod jibda jtella' t-temperatura. Ħajdum, eh, dan. Tidum, tidum. Iwa, mela, nistaw naqtawa biċar illi bħala dew minn idum, idum ħafna biex zaħħan. U ekku, sinjuri, 10 minuti huwa il-ħin massimu ħajkonna nieqfu hawnhekk. X'taħseb fuq it-telekontesta? Le għalkemm ħafna nies eh, jahilfu bih. Plus jien. Fil-verità, meta tikkunsidra l-kamra, hu jsaħħan l-istess għal darb'oħra. Inti x'tagħmel? Jien eżempju ommi u missieri jħobbu jużawh. Jkunu eżempju qegħdin bilqiegħda fuq is-sufan u jitfgħuh ħdejhom biex itihom dik is-sħana. Imma l-kamra xorta kies ħa tkun. Ekku, imma b'differenza, ukoll għax ta' min insemmuha, L-ewwel għadna li l-heater eżempju tajjeb ħafna għall-uffiċċju għax titfgħu fejn saqajk. F'dal-każ qed innikkelmu fuq tank tal-gass li jiswa kważi ħmistax-il, mhux kważi, ħmistax-il ewro skont l-aħħar prezzijiet illi sibna. Ħmistax-il ewro biex taħlihom dawl iddum ftit mhux ħażin, jiġifieri ma nafx kemm huwa effiċjenti anke f'dak il-lat. U barra xi ħaġa li m'għandhiex taqasam illi hawn min idejqu dik it-tip ta' sħana li jarmi il-heater tal-gass, dak it-tip ta' gassijiet li joħorġu minnu. Ewa, u minn togħġbu wkoll. Imma, imma importanti, sinjuri, li tifhmu di, anke ftit ilu kellna każ li tista' tgħid ixxokkja pajjiż sħiħ, tajjeb, dawn il-gassijiet li joħorġu minn ġo fih huma perikolużi u allura importanti li inti jekk ħa tużah. Ikollok is-sensor. Ikollok is-sensor, one, u jekk ħa tużah ittih maintenance b'mod regolari U t-tielet ħaġa importanti dejjem ħallu xaqq miftuħ, li again dik jagħmilha inqas effiċjenti. Mela allura kieku kellna niġbdu resumé ta' kollox. Iġbdu dan, iġbdu. L-arja kkundizzjonata, l-air conditioner rebaħ din l-isfida u tajjeb li ngħidu l-air conditioner tajjeb ukoll għaliex ikessaħ u jsaħħan.